Tinoda kutenda Mwari zvikuru nekukwazisa DP vedu. Ndotanga navo nokuti dai vanga vasiri ivo ndisiri pano. Saka dakwazisa DP namai Nyachowe musara Jesu. Amen. Tichifara kuona Ah, Bishop Gangata naamai ah, ndimwari wakanaka. Munoona kuti chechi ino yakabva kure, vachengetedzwa namwari waEzekiel vari munomu. Tiri kuda kuvafarira kwandiri, muchiona ndadzikama kudai nhasi kuona vakuru ivava. Amen, ameno kuda ndikapengereka, asi ndofarira kuvaona muzita raJesu. Amen. Uh, we want to see, thank God for all the pastors. who are here uh, mwari akuitirei zvakanaka tinotenda nemaspeakers edu uh, pastor star ndanga ndichitaura mumwe mangu ndikati ndiri kuvada ndieridagaro zviya kune vanhu vanga vari pano for the past four days unofanira kuva wafamba jeni yeshanduko ah, tinotenda nageneral overseer naamai na mm. hameno havo vanga vasipo mazuva mairi apfuura asi takakomborerwa ah, tatadza kuuya naamai mai ndo muridzi wechechi indiri muvhangeri wayo saka vasara vachimboronga ronga zvimwe tine masipika muguta asi vanga vachida kuuya pakati pedu tinoda kutenda mwari nhasi ndinoda kutaura pamusoro pechinhu chinotapira chinonakidza kunzwa um, ndinotenda kuti vakuru pavanouya vazotaura zvinoda kugadziriswa zvimwe asi udza umwe munhu kuti nhasi nhasi nenyasha dzamwari 2020 igore rako toda kuwana kuverenga kwedu kubva musoko ramwari kune vanga vasipo mozotsvaga matepe kune zvatakataura kune mazuva maapfuura nokuti nhasi subject iri kuti chinjei mbijana nhasi tiri kutaura pamusoro pedestiny yemunhu destiny yemunhu your kingdom designed destiny first chronicles chapter 4 kubva pavhesi 9

Foni yandinayo iyi yanga isiko 1900 yanga isiko 1800 yakavepo nguva ino nekuda kwemamiriro ezvinhu ari pano nhasi ndoda kuudza mumwe munhu kuti iwewe pawakazvarwa mwari akaisa mauri zvinhu zvinoenderana nenguva yauri nhasi. Hakuna munhu akazvarwa out of time. Munhu wese akazvarwa akafitana nehurumende iriko nhasi. Mwari aiziva kuti ichavepo. Mwari akakuzvara achiziva kuti baba namai vako ipfambi akazvitendera kuti zviitike asi mwari ane zvaakaisa mauri kuti ukunde environment yaunozvarirwa iyoyo baba kadungu makuru asi huyai kunoku nokuti ndierida wangu kubva kare Baba kadungu toti ndisatan ava. Ndiani ava? Ndiani? Ndoda kumbokubvunzai pawakazvarwa Satan anga akasungwa mbira dzakondo. Sei Mwari akakuisa munyika ina Satan asina kumusunga? Sei Mwari akakuisa munyika ine vanhu vakashata semurume uyu vachirarama makore anosvika 100? Sei Mwari akakuisa munyika yakashata ine vabereki vako vaigara vachirwa? Aida here kuti uve failure? aida here kuti usabudirira iwewe satani aripo hurumende dzakanaka dzakashata dziripo mbavha dziriko mahure ariko mwari akati iwe unofanira kuzvarwa ah, muna kubata chinhu chakanaka wakazvarwa iwewe nyika isina kunaka asi mwari akakutendera kuti uvepo. Jabhezi watenderwa kuti uzvarwe Satani aripo, watenderwa kuti uzvarwe mai vako vachitaura kesi pamusoro peupenyu hwako, watenderwa vakoma vako vachikushora. Asi Jabhezi, ndaisa mauri zvinhu zvinoita kuti ukunde zvinhu zvakakupota. Ndoda kuudza church kuti wakazvarirwa nguva ino unokunda zviri kuitika munyika yanhasi. Hakuna reason yefailure for the church. Ndoda kukuudza kuti baba Guti vakazvarwa zvinhu zvisina kumira mushe. vakararama munyika yanga isina kumira mushe asi vakakunda poverty asi vakakunda kusadzidza asi vakakunda kusava nemba vakakunda environment yavo nhasi at 97 tinoona munhu ane history yatinofunga kuti nyaya yemukatuni asi ndoda kuzati for everyone here you have a story of victory that god wants you to live only if you can obey god gara henyu pasi baba inzwaika pano ndakanyora kuti Hakuna munhu akazvarirwa kukundikana. Kukundikana inhamo yako. Ndiwe une dambudziko. Pane mamissiles anonzi matomahawk cruise missiles anoshandiswa neamerica right missile iyi ine gps system mairi yekuti ikaprogramwa so inogona kuprogramwa yakatarisa zvayo kuzimbabwe asi ichida kurova uko kuseruku hazvina basa kuti yakatarisa uku kunyange ikalonjwa pasi pemvura inobuda mumvura yoenda mudenga yobatana nesatellite rekudenga yobva yachinja direction yobva yatanga kuenda kune chinhu chayakaprogramiwa mumwe munhu akazvarwa sajabhezi akatarisa uku upenyu hwake hwakazvarwa huri mumarara hwakazvarwa nevanhu vanonetsa asi mauri mwari akaisa gps akaisa mweya mutsvene akaisa soko rake It doesn't matter direction yawakazvarwa uchienda kana mwari uyu ukaramba uchifamba naye anodownloada mukati mako direction yeupenyu hwako ndoda kuudza mumwe munhu ari pasi pasi nhasi kuti it's not over for your life

nangwe ameni acho havade kuita iti amen unogona kuzvarwa nevabereki mbavha unogona kuzvarwa iwe uri mbavha asi paunokonekta kuna jesu jesu ndiye anoripeya upenyu anobva akudownloadera chinonzi mweya mutsvene mweya mutsvene basa rake kudownloada zviri kudenga achiisa mauri Say to somebody, you are not a failure. You are not a failure. mota hadzisi dzevane madhigiri chete kunyange vasina kuenda kuchikoro vakaterera zvinotaurirwa mweranda vamwari namwari vakaterera zviri musoko ramwari vakazvirarama uchaona direction yebhasikoro ichichinja uchitena woona mwari akusimudza

did not blame his mother or his environment. Jabez did not blame demons like many of us. Hanzi madhimoni ekumushanditadzisa. Hey, hey. Bible no ndakakupa simba rekutsika pamusoro penyoka nezvinyavada kusamatsika ndiwe asi wakazvarwa kuti umatsike bhaibheri rinoti mwari akaordena praise in the mouth of babies to trample the young adder the young lion and the snake under your feet kune vanhu vanogara vakangomirira kudzikinurwa asi vanoita sevanhu vasingazive simba riri mavari ndiri kuti kwauri une simba rekudzinga madhimoni ekumusha kwako una simba rekudzinga zviri kukunetsa mumba mako hakuna tese tikati panapa Vana sekuru vane zvikwambo simudzai maoko chechi yese unonoti shu. Asi vamwe vari kutenga mota asi iwe hauzi. Zvikwambo zviriko, varoyi vemuchechi varipo, vanotaurisa muchechi varimo. You are an overcomer. You are an overcomer. You are an overcomer. There is no reason for failure. Tell somebody there's no reason for failure. Mufundisi wenyu achanditendera zvandinoda kuita. Uri kundiona zvakanaka mukomana? Right. Ndoda kuratidzai kuti sei vanhu vachikundikana. Ivo vane such support. Number one, support yaunayo muchechi munomu ndibaba Guti. ndiri kuda kukuudza kuti guidance yako ukaona uchirasika muchechi muno mukuda baba guta apa bishop apa iguidance system yekukugaidha yese iyoyi after bishop overseer vakatsvagirwa namwari munhu one iwewe uyai district past ava vanyachowe tanyanya kutora varume ka pakuda original past awa pakudawo erida mukuru senior elder apa pakudawo mudhikoni apa na imi mufambei vanhu vese ava avakanyora mabhuku ava wo vanokukansela ava vanopota vachisvika vachitsika nzvimbo kwako ava vanogara newe ava ndipersonal pastor wako ava ndipersonal elder wondiudza kuti ndifambei muchinditeerwa rume ndifambe ndikombei ndoda kukudza kuti kufoira kuda kufoira kuda mabhuku ababa aripo ukaita problem washaya wani wokubvunza apa washaya wani wokubvunza ivava unongochema wega kusaziva kwaunofanira kuenda uchifamba wakakombwa rega ndikuratidzei zvamusati maona futi zvakakukombai pamusoro pevanhu ava vese Dakuda mukomana wechidiki ngauye achimanya kuno aripo here? Mauri muna mweya mutsvene anonzi advisor, anonzi comforter, anonzi helper. Ava ndevekunzava kobva kwaita advisor wemukati. Uyu nyangwe mutoilet anopinda, kunyangwe mubhazi anopinda, kunyangwe mubathroom anopinda, kwese kwaunoenda anopinda. Ndobva pawandiudza kuti iwewe you are a failure. Pamusoro peuyu wakapiwa mainvisible helpers uyai une vatumwa amhenotiwo nevangani kune wezayoja

Chava kutsvaga advice from takakombwa takakombwa hakuna reason yekudonhera pasi vamwe venyu muri laki muri laki kuzvarirwa muzaeja nekuti vamwe vakazvarirwa kujohani masoko chavanacho ah, ndakanga noti pane bhaibheri futi kana gps yemukati yatadza kutaura kune iyi inonzi iverenge zuva nei Four, five, six, seven, eight, nine.

musi wavakaonetswa namwari kuti wakakundikana sei
bishop varipo chipi varipo senior overseer varipo regional pastor varipo pane rokatadza kunozendama kuti zvandiomera mweya mutsvene aripo vatumwa vekutumwa varipo wandiudza zvitokoro zvekumusha kwangu hazviende zvinoenda zvinoenda zvinoenda chimbouya kusure kwangu asi ndoda mweya mutsvene panapa uyu famba ineni kuti uone upenzi hwako nasi johani masuwa haana zvese izvi chavo kungo kudzungudzwa musoro nekuudzwa kunzi uchafa zvazviite zvino muno muchechi tokudza kuti zvinoita kana zvaramba tengesa kana zvaramba tengesa madomasi kana zvaramba namata mugomo Mwari akupe chipo iwewe ndopaunofa muchechi muno kufa kuita pi na oh, mweya mutsvene aita basa chinoita kuti vanhu vasaona zvinhu zvese izvi ibitanesi zvino gore rino rerudo manje ranaka riri kuti batanai nevanhu ava batanai kuti mubhenefite pandandichiuya handizive kuti ndimweya mutsvene here kakuti pfungwa dzangu zvataura pamusoro pekuti muchechi ndakapa zvipo muchechi zvipo basa razvo dambudziko hazvina kupiwa malights nekuti malights daiwa nezvipo zvisinganetse zvakapihwa vanhu iwe ukati gumbu wagumbuka nediscernment yechurch masatanist anoparidza uripo asi ndiwe unofanira kutibatsira kuti masatanist abude pachena asi wakakuvara hauna zvauri kuita wakagumbuka uyo ane chipo chedeliverance madhimoni ari kuzara nekuti iye ari kufunga kuti ndakaregere kuitwa elder ndava ne16 years ndiri mudikoni saka gore rino ndoda kuvaratidza ndoda kuramba ndakagara pasi hapana chandinoita ndakagumbuka chipo chako chedhiriverance gumbu nacho ah, chipo hachizi chako chipo ndechechechi baba guti vari kuti ngatidzokereranei parudo kuti tikwanise kubenefita one from another hakuna munhu anoziva zvese osaka bhaibheri richiti iro what shall separate me from the love of god that is in christ jesus kana maneta mozogara ipa ndichakundigarisa mai manje zvonzi napauro akudada manje zvikanzi vatumwa here obva ati kwete zvikanzi madhimoni here zvonzi kwete inzara here iinflation here ah, itsamba yababa here chii anochallenja zvinhu kuti chii chii anochallenja masituations kuti what ndozvinoita munhu akasimba ari kutaurwa nababa guti muna 2020 munhu anochallenja kuti what is zim dollar what is bond zvese izvozvo ndinorararama mukingdom hazvindi affecte ndiri kunyanya kuparidzira kunoku damboenda uku ndinzweika chechi

Shout ehe. Shout ya. Ndoda kukuudza kuti iwewe pauri papapa madhimoni akakuona anongwenda asi auzive zvakakukomba wosaka iwe uchingwenda wosaka bhaibheri richiti fear not for i am with you ndo zvaari kureva ari kuti im with you ari kutaura kuti my apostle is with you besides them ini ndinogara mauri kunyange uchipinde mudivorce anopinda newe uchibuda god will strengthen you god is with you kunyange upinde nezvinhu zvakaoma you will not die in that situation god will lift you up ndoda kuti munhu wese wepagrindel azive kuti you are not a small man you are not a small nothing you are the bible fearfully wonderfully made by God. God has invested treasure, treasure in you. kuri kusimukwa ndokwandiri kudhonzwa chimbondidhonzaiwo chimbondidhonzaiwo kuno ndisati ndavagarisa pasi ndinoda kuti uone zvakare pauro anozopedzisa achiti paanochallenja zvinhu zvese anobva paconclusion yekuti ne nei ndozvinonyora king james virgin in all these we are more than if god be who can be against if god be for who can be against us rega kutya masatanist muchechi mhani iwe varegere vagaremo vatendeuke varimo ivo ndo vari kutokutyawo saka varivo vakakuvinga ndiri kuti usatya uroyi uri kumusha kwako ukaterera sezvakadzidziswa nezuro une simba une simba une simba une simba une simba, une simba. hanzi muchagamuchira mweya mutsvene kana auya pamusoro pako uchava nesimba kune vanhu vari muchechi vanovimba nemari nemabhiza nengoro asi ndiri kuti vimba negore iri vimba namwari ndokunobva mari yako ndokunobva zvese zvako some trust in chariots some trust in horses but we will remember the name of the lord simudza meso ako rubatsiro rwangu runobvepiko runobva kumakomo runobva kuna jehovha ndoda kukuudza kuti god is with you bvisa bitterness nezanu

okay pane andibvunza zvikanzi komufundisi kana ndakambodonha ndakaita mistake ndikandikuudze kuti kune murume anonzi peter akadonha chaizvo asi ndiye akazoiswa mukuru kana mwari ane destiny mauri chaunoda kuchenjera zvivi udza kuti zvivi zvivi zvivi zvivi hosaka baba guti vakapiwa one statement fear sin ndo yanga iri foundation statement zvese zvaunoda kuclema clema une foundation ye fear not sin not saka ndikuda kuudza vanhu vari muno kuti zvandiri kutaura hazvishande kune vanogara muzvivi muzvivi Ah, dzaa bad news manje manga muchiti amen asi pazvivi apa mabatwa kapa ndiri kuti inini magetsi anofamba zvakanaka kana tambo dzakaiswa zvakanaka kana uchida kuti simba ramwari rifambe zvakanaka muupenyu hwako bvisa zvivi kuti magetsi amweya mutsvene asaita short circuit kuti vatumwa vasapota vachidzokera sure Kubeku koiti fire. Andina kuwana nguva yekunamatirwa vanorwara, I think nezuro vakanamatirwa. Asi ndo chipo chandinowanza kushanda machiri. Ndiri kuti kune vanhu vane zvinhu zviri mavari zvavakaiswa naSatani. Jabhezi haana kuterera zvaakaiswa. Bhaibheri rinoti izvo mai vake vanga vane intention yeku yokutaura zviri kuvanetsa vakati zita rako matambudziko. Jabhezi haana kuterera mastatements aamai kana history yababa. Bhaibheri rinoti akava pamusoro pevese. Ndoda kukuudza iwewe kuti hazvina basa. kuti wakazvarirwa papi kupi chine basa ndechekuti iwewe mukati mako uri kuonei usaita sagideoni aiona uduku hwake aiona udiki hwemba yake mutumwa haana kumbomusimbisa panyaya yake kuti hazve chokwadi uri kutaura chokwadi mutumwa akaignowa

irrespective of others failure you are not a failure god has ordained you for this time mwari akakupa equipment yekukunda generation yanhasi wakafanana nefoni yariliswa itsva mwari zvaanoita kana achida kukunda nyika anogadzira model saka model yatakapiwa munomu akambomutsa moses akava model weisrael abraham every generation kune munhu anobuditswa ari super model kuti vamwe vakawira pasi vamutevere muna 1920 chii 1920 chii history yesacho muizivayo baba kuti vakazvarwa rini kwakazvarwa model yezimbabwe kuti itevere ndokubva mwari amuisa muenvironment yakashata kuti vanhu vese vari muchechi munomu vanoti kwangu hakuite vanotarisa model voverenga history book voona kuti haa zvinobudika chirungu vanga vasingagoneka vakaita chokudzidziswa nomweya pamwe vaiparidza nebhachi one saka ndinoda kutaura kune umwe munhu ari kupera simba kuti verenga history yako unowana encouragement from other models not only from him vandakuudzai vese ava vane testimony ndakambonzwa bishop gangato achindai vatsotsi taiva saka matsotsi ese ari muno muchechi chitsotsi chinobudika chinoita sei modhel yokubuda muutsotsi iyo iripo kune vaipfimba uno vapona mamodels evanopfimba kuti vanobvunza kuti mukupfimba munobudiwa sei usagara uchipfimba muchechi muno mune vanhu vanopupura gore richingopera kuti ndakakunda asi ndaivareza chaunoda kuita kuti ubude turn to prayer turn to march Munhu anoda kuti situation yake ichinje anoda kunamata stereki. Ndo zvatakadzidziswa nemuranda waMwari, ndo zvatinodzidziswa naJabhezi. Jabhezi akanamata. Dambudziko ratinaro muchechi yanhasi takaridzidza kune maprofita variko mazuva ano. Mm, ndingakuudzeiwo zvinoitika. Kune deception iripo mazuva ano yekuti munhu anowana maresults pasina kunamata. Anoda muprofita kuti azive zvese obva amuudza kuti zvichanaka. Ndoda kukuudzai kuti inhema. Kuti zvinhu zvinake chiprofita chinokuratidza zvaunofanira kuva asi means yekusvika ikoko iprayer. Saka machechi ari kuita microwave gospeling yamazuva ano patv neakazara youth dzedu mazuva ano, unosvika mounza wati brother I see you getting married next year by this time. Brother vari kutaurwa ava vobva vapiwa zvimvura kana zvibhengoro. Havachavimbi naMwari. Vakuvimba nemvura nei? Nebengo. Isusu totizvo aiwa zvatakadzidziswa nemuranda waMwari kunamatira zvinhu kuti zviitike. muhupenyu hakuna mashortcut ekupfuma hakuna mashortcut ekuvaka imba unofanira kutevedzera model dzakasetwa muno muchechi yatinoti isusu doctrine of the church kutanga chechi kwakaoma ndakamboitanga rega ndikuudzei garai pasi Ndipokuudzai kuti kutanga chechi kwakaita sei? Hakuna chinhu chakaoma sekutanga chechi. Ndiri kureva kana uchida chechi chaiyo kwete yemasaramusi chaiyo. Ah, ndiri paUK apa, ndiri overseer. Ndanakirwa nekuparidza. Ndikati haa ah, zvinoiti, zvinoita, zvinoita sei? zvinoita apa ndanga ndine vaprofita vaipota vachindifonera zvikanzi baba takuonai takuonai matora bhachi rababa chenjerai zviprofita zvemumakomo muchinamata izvi zvimwe zvacho zvinokurasisa ndokubva pride yakura kudei kuti mm, bhachi rababa ndinorida bhachi rani ndinorida asi ini hapana chandakanzwa kutaura chokwadi ndainzwa vamwe ini ndairota baba vachindidzora vachiti ko mwana vaiuya vakabata mabhegi kudai ko mwana wangu uda kuendepi unondisiira mutoro inoyi nani indobva ndavafura ndoti baba munhu wese asati arasika mwari anotaura naye asi haatereri ipapo manje ndandakuona ndatova a big man of god ndandakuona machanel evafana ava mazuva anava ndichizviona ndiripo obva kana kechitu kapinda zvikanzi unenge waane imba yepamusoro iwe mota svinu yaunenge wakudhiraivha hapana anda andisaterera vana bishop vakandideedza kutaura neni rikanzi vhevha eh, zvauri kutaura zvaanenge asiri mwari uyu pandavatarisa kudai kati no dzimai wangu kuchema kudini ndikati Chisara mzayoji iyi ndakunoita basa rani ramwari kwete rasatani rani ndokubva ndauya bva ndamboshanyira chechi dzemuno muharare ndaiti ndikapinda iyi nonzi namwari handizvo chechi yepano iyi munhu yaazi right usabatana naye mwari ane tsitsi kunyange awakarasika anopota achiita sei ndokubva vandirambira dzese ndikati ndakun ndobva ndati ndakuenda kugweru kwandisingazikanwe handide kudisturba baba guti ndasvika gweru ndandakasimba kupfuura zvandakaita izvi ndakavonda mm. mabhachi aya anga akongonyara aya kunge achadonaya because ndaitsanya musango now saka vafana vechidika vedu vakatanga chechi yavo within few days yazara seino iyi ko yangu inongoita vanhu 9 vakauya 100 next week havadzoki kunouya 4 mariwe mari usatanga chechi mwari asina kutaura newe uno ka, kana uchida dzerazimasara musitanga asi yechokwadi saka baba kuti vaindishanyira pese ndo pandakanyanya kuona baba kuti vachitaura neni mazuva ayo zvikanzi mwana anoda kutanga chechi zvikanzi haa okay tanga zvikanzi saka vaiuya kwandiri vachindidzidzisa zvikanzi hauite zvauri kuita izvi ndobva tanga kuchera makomba zvikanzi kana uchidyara mhonzi unofanira kuchera makomba ari deep ako aya dzese mhonzi dzako dzichafa idzi apa vaireva kuti hauna prayer muupenyu hwako zvese zvauri kudyara izvi zvichasvava for sure zvakasvava iwo madhimoni kusaenda muchechi anombotanga achinakidza uchimadzinga ka kuti today fire kwete kuti every sunday nevawa kuti maerida ako madhimoni haaperi Madi... saka zvaindinetsa ndakagara kuti sei madhimoni asingaperi muchechi mangu ndo mwari paakataura neni zvikanzi eh, mwana chinonzi chechi ndiwe chinonzi chechi ndiani tikati munorevei zvikanzi zvese zvaunoona muzayocha ndakatanga ndazviita muna baba guti zvese zvatinodya muno hazvitangwirwe patiri zvinotangira mumuranda wamwari saka kana uchida depth iri mumuranda wamwari famba jeni yakafamba muranda wangu right kana Muparidzi asina kukunda madzimai, chechi yake haikunde madzimai. Ndiri kukuudzai chokwadi, zvauri ndozvinobunda muchechi mako. Kana usingapi, chechi yako haipi. Saka iwewe ndiwe model yechechi yako. Kune vaparidzi vanoparidza zvavasingaite, hazvipindi. zvinopinda ndezvauri saka chaindinetsa marotero avanga vakuita vairota maweakness angu ndonyara baba takurotai nhasi asi mm, ndoziva kuti chaarota haizi nhema iweakness yangu chaiyo saka pese pandaiturika maoko apa chaizara mavari ndini chechi yezvokwadi baba guti vakaitanga ne15 years vakafamba vachishandwa namwari 15 years vasina mudzimai vachitestwa kusvika 1960 mwari agutsikana ndokuti iko zvino you are a model zvandakutaura zvatibude pane zvandachitaura asi regai ndipedzise nazvo noti nguva dzangu dzakukwana chechi dzakafanana nemazowe kune mazowe akadailutwa asi mazowe ane less sugar asi mazowe raspberry chinonzi seed yezayocha regai ndikuudzei kuti chii kuchengetedza humwari kwakaita baba vachinzvenga zvivi vachidzenga kuba mari vachinzvenga zvakaipa saka concentration yeanointing yavanowana yakasiyana nemupfana ari kuba chegumi chevatendi achiisa muhomwe achiparidza zvakasiyana nemupfana ari kurara nevanhu muchechi achiparidza yes muchechi make muna mweya mutsvene asi level of concentrate ishoma concentration iri muchechi muno yezayoja tinowana concentrated anointing hamuna kundinzwa mani iko kutobuda muurombo kwako ikoko kwakuzi haizi efoti yako kukudza chokwadi iwe efoti yako kuterera asi efoti zhinji yakapiwa kare saka Secret yezayoja ndeiyi. Connect to the concentrated anointing. Unongoona zvakuyerera zvega. Saka mupostori ndiye akazondidzora kuchechi kunoku. Ndaenda unamata mugomore mudombo shava umu. Ndakasonga nemupostori anga ane 2 years achigara mugoma achinamata. iye angaonda kundipfuura yeye akanditi akangonditarisa zvikanzi ndoda kuzotaura newe bvaenda ndikati anditaure nemupostori obva ndangozoti ah, rega ndinotaura naye zvikanzi baba dzokerai kuchechi kwenyu baba Muchafa mukasadzokera kuchechi kwenyu makatiza muranda wamwari kaini ndakaprofitwa nemupostori mugomo handina kuita nharo naye next week ndandanyora katsamba kangu kuna dr laveni ndikati ndaakuda kudzoka baba kuti pawakandiona zvikanzi wanga uchafa iwewe kuzvikudza kwanga ukawanda iwewe ndikanzi ndoda kutaura zvikanzi ndoiziva nyaya yako yese pfugama ndikunamatire bva ndadzoka ndapo nonasi ndoda kutaurira mumwe munhu ari kupota achirasika rasika achiti zayoja haa hainyanyi kuitika mina muno mina minana ipo panapa tikagumbuka unoita mwana iwewe gore rinouya by this time muno mune kuzodza kukuru muno mune kuzodza kwakabva kuna mwari haungarasike muchechi yakanaka kudai haungarasike muministri yakanaka kudai mwari anokuda ngatisimukei netsoka dzedu riatatarabahaya reketerabahasukumahanda usarasika gore ra 2020 nekuti pari kunzi kune dzimwe nzvimbo kuchauya kuoma aiwa kunyange zvikaoma stick to the doctrine yawakadzidziswa wakamboiona kupi chechi inopfumisa vamwe zhinji dziri kupfumisa iye wacho asi vatendi vari kuramba vari zvino muno baba vasipo 5 years vasina kumbotsika pano panopfuma zvinodhuka toda kumbonamatira nyaya yemadestinies asi tisati tasvika ikuku kwese uko ndiri kutizvo connect connect connect connect to the anointing in this ministry right ukabva pasi pe ndatisingaziva kuti secretary general vachaita secretary general noti ndakabuda muzuva yevarupapa asi baba kuti vauya kwandiri navanyambo vachitaura neni sandati kuva nyambo vanomboingei indisingazo ndo vachazoita secretary general wei wechechi saka vaiuya zvikanzi mufana uda kudzokera here kunyika kwangoro mapasipoti aya zvikanzi vava kuti chiregera zvavari kuita chidzoka saka vakandipa chanzi yekutraya kuti ndibatsire vamwe usati kana watsva wambodzinga madhimoni mashoma woti zviri nyore hazvizi nyore kuunganidza vanhu vakadai it's a miracle it's a miracle vanotya mwari vanotya zvakaipa it's a miracle it's a big miracle kuita vanhu vada kuzovigwa newe vakuru vaiti vakauya kuchechi kwangu next question eh, chechi yenyu inoviga vanhu sei ndisati ndamboviga akafa kaimomo saka trust newe havana vaingouya vopora kuporesa ndaishandiswa deliverance aiko zvino handitoshandisweka yaibuda asi kuti vagare vaiti vakapora vabuda kusvika mai vangu chaivo vati mwana wangu dai wadzokera kuchechi ndinzwai greendale kana muchida kuti zvinhu zviendeke pagreendale tererai zvinotaura muranda vamwari connect to the anointing in the servant of god muchaona muchaona last example yangu as we remain standing i want two people to come come just come imimi elijah akuda kuenda kudenga huyai pamusoro kuti kamera medu inyatso kuona akabvunza hanti vanzwa nyaya gilgal yaitarwa nezuro vakafamba vakaenda back to beginnings vakaenda kujericho place of victory vakacrossa jordan zvikanzi uri kumbonditevererei kweiwe zvikanzi ndinoda Zodzo asi riri pamuri ndoda raka, rakapetwa zvinoreva taireva kuti ndoda double concentration paine zvakaoma kuudza baba kuti ndiri ku- baba gutu kuti baba ndiri kuda double yezvamunazvo zvikanzi mwana wakumbira zvakaoma unofunga kuti zviri nyore zvandinazvo zvikanzi condition yekuti uzviwane ndeiyi ukandiona ndichienda ukandiona ndichiita sei imi mimirai uko ndimi muchauya semabhiza isu tiri kufamba ah mwana ndakashanda newe zvakanaka ha indaa kuenda kudenga huyai baba bhaibheri ah, nesimba patsanurai inini nemurume uyu right chandinoda kuti mutange kuona ndechekuti bhiza raiva bhiza rei remoto rakabva kugehena here rakabva kudenga condition ndeyekuti ukatarisa mabhiza same time bhiza rariri kupfuura ndopari kupinda chamupupuri chichienda saka basa rebhiza ranga riri rekubvisa focus yaelisha nekuti condition yanga iri kuti condition ndeyekuti unofanira kundiona ukatarisa zvimwe paunozosimudza uchinditsvaga ndainda saka dai ndiri ini inini dai zvechokwadi ndaiti bhiza baba bhiza baba bhiza iro mama pandiri kuti bhiza baba apa baba hakuchina kuna mazodzo anogona kukuburitsa muchechi kwete kuti ndaasatani aiwa amuna kundinzwa kwamunomutswa muzimbabwe munhu anopisa iwe wombosiya mudhara wawajairana naye wombotevera mabhiza ane moto aya mabhiza ari spectacular anonakidza and hausati wambozviona vanoprofita nenzira yausati wamboona asi mudhara wako ari kuti ukangotarisa mabhiza zvinowanikwa kwandiri wazviposa ndiri kuti kwadiri musayotsva usabvisa concentration pamabhuku ababa iwayo ari very simple pazvinhu zvababa zvinenge zviri simple uchidzingirira paunozoda kudzoka unosvika vamwe vafamba saka ndinofarira jaya iri rakaona baba vachenda zvikanzi my father my father akataura akatarisa baba akati the horsemen of israel and the chariots asi haana kubvisa meso

kuzodza kwese kune maconditions ndichizarurirwa izvi zvakauya kwandiri zvichidai kune inonzi elishas anointing sei tichiona johani mubhabhatidzi anayo asi elija wafa kunyange baba vainda zviri pavari ukatevera lifestyle yavairarama zvinokugara hmm, hamuna hmm, kundinzwa ndiri kuti kwauri kune inonzi iyo nazarini anointing kuti uwane alishas anointing gara mumakomo be a man of mountains zvemasutu izvi wombokanganwa woita sesvikiro zvekudya malunch atinombodya izvi wombosiya wova sustained by god uchipota uchidzoka kuvanhu kuti mwari wati kuzodza ikoko kunoku kuchiriko asi vanomita maconditions eanointing yacho vashoma yababa guti iriko inonzi young ezekiel anointing ine maconditions matatu kana ukazvichengeta pacondition number one kuzvikudza condition number two mari kuda mari kuda varume nemadzimai zvinhu izvozvi ukazviobserva izvi ukazvinzvenga zvemuno muchechi zvinogara zvakakumhara asi ukakompromisa anointing yacho haikugare zvakazara takunamata mwari wamasimba ose tapedza nechechi yenyu zvamatituma nhasi tinonamata kuti vanhu tive connected kune kuzodza kwamakadurura muministry muno shaka parada hasokonda raukotozha rivakatazandera vakupepena ravakasanda mwari handide kurasika nekuda kwezvakaoma zvinouya nekuda kwemabhiza emoto nekuda kwezvinhu zvitsva asi ndoda kudzokera kune zvinhu zvakare zvatisvitsa patiri nhasi tinonamata mwari zvinhu zvakapiwa yambiro yokuchengetedza zodzo muchechi tisazvikanganwa tizvibatisise muzita rajesu chechi ngaiti amen